Salam hormatly agzalar. Biziň bu gezekki temamyz Instagramda nädip haryt satmaly. Ilki bilen Instagramda haryt satmak üçin ýörite Instagram akkaundyň bolmaly. Akkaundy nädip döretmeli diýen sorag ýüze çyksa, ilki bilen imýa polzowiteliňizi ýazmaly. Ýagny imýa polzowitel by nähili at bilen öz sahypaňyzy tanatjak bolsaňyz şony ýazýaňyz. Soňra ili ýa-da öň ba bolsa sahypaňyz indi instagram akkauntyňyz ba bolsa nomeriňizi ýa imýa pozwiteliňizi ýa bolmasa elektron poçtaňyzy ýazýaňyz aşagam parol ýazýaňyz a wait edip girýaňyz onsoň gireniňizden soň ili ýa-da instagram akkaunty döredeniňizden soň Öz akkaundyňyzy biznese geçirmeli, ýagny biznes akkaunda geçirmeli. Biznes akkaunda geçirmek üçin şeýle aşakda şuny ýala knopkalar bar, şoň bir adamjygyna basýaň, ýokarda üç sany çyzyk bolmaly, şoň nastroýkasyna basýaňda parametri diýip ili ýada parametri ýa akkaunt diýip ýazylan ýere girýäň, Onsoň Podkulçistja na profil kompaniýa diýýäň. Ýagny öz akkaundyňyzy biznes akkaunda geçirýäňiz. Basanyňyzdan soň Waýti çerez Facebook diýip çykýar. Ýagny akkaundy biznes akkaunda geçireniňizde hökman Facebookyň üsti bilen geçirmeli. Onsoň Facebookda ýörite stranitsa açylan bolmaly ýa-da öň stranitsaňyz bar bolsa şony belleýäňiz. Dale etýäňiz geçýä ýok bolsa sazda strannic etýäňiz şeýdip täze döredip onsoň geçip gitýäňiz. Biznes akaunt näme üçin gerek? Biznes akaunt targatirovna reklama etmek üçin gerek ýa bolmasa öz auditoriýaňyzy analiz etmek üçin gerek ýagny näçe adam girýä näçe adam görýä Hepdäň dowamynda, aýyň dowamynda näçe adam görüpdir? Ýa iň soňky haýsy postlar gowy görlünip, ýagny nähili aýdaýyn, haýsy postlaryň has gowy görleni şo taýda görkezilýär. Onsoň, ondan soň, ýagny esasy bellemeli zat, ýagny tomaşaçylaryň özüni alyp barşy üç sekundyň düzgüni. Ýagny. Adam islendik bir müşderi ýa kim bolsa siziň akkaundyňyza giren ýagdaýynda gün üç sekuntdan soň siziň akkaundyňyzdan çykma tizligi artýar nähili ilki akkaundyň içine seretýär göni bir gezek geçirýär iki gezek geçirýär soňra ýapýar ýaňky akkaundy buňa tomaşaçylaryň özüni alyp barşanyň üç sekundynyň düzgüni diýilýär. Şol üç sekuntdan soň şol it siziň akkaundyňyz gyzykly gelmese hökman müşderi çykýar. Buň üçin esasy üç sekuntda nämelere baha berilýär? Ýagny adyna, meselem, Elika Late Shop, Elika Late Shop, şuň imýa polzywateli ýaňy aňyrdada belläp geçipdik, şul şuň ady bolýar. Soňra awatarka, ýagny nä şujagazda ikonka Siziň brendiňiziň ady ýa bir siziň suratyňyzda siziň sizi suratlandyrýan awatarka, ýagny türkmençe awatarka näme terjime edilýär dogrymy aýtsam özümem bilemok. Soňra düşündiriş ýagny opisianiýasy bolmaly ina şu ýerdäki neme hatlar opisianiýasy ýagny näme nähili näme etýäňiz häzir gysgaça soňky slaýdlarda men gürrüň bererin olara. Soňra highlights Mana şular highlights şular bolýa. Bular bolsa näme siziň stories-e goýan zadyňyz, soňra bolsa size giren müşderiniň görüp biläýjek zady, soňra bolsa lenta. Göni şu aşakdaky lentalary birki gezek geçirýä, gyzykly bolmadymy hökman çykýa klient siziň sahypaňyzdan. Şoň üçin esasy Şol sahypaňyzyň içine girende hökman siziň sahypaňyz çekmeli owadan bolmaly özüne çekmeli. Ýagny islendik bir instagram akkauntda bolmaly zatlar login, awatar, ady, düşündiriş ýagny opsaniýasy, geolokasiýa, highlights, lenta, kontent, suratyň düşündirilişi, heştegler. Meselem login, logini nädip ýazmaly, login düşnükli we ýönekeý bolmaly. Meselem nähili? Men lux shop, ýagny adamlaryň gowy eşikleri. Siziň adyňyz hökman aşa keseçlik gyl düşnükli görnüşde bolmaly, ýagny şunuň kna Murskaya odejda ýetmiş sekiz ýetmiş sekiz ýa Rich City Kara, ýagny gyrgyzyňky öýtýän. Bun ýaly bylamajar bolmalylar. Düşnükli hem akuratny bolmaly. Ýagny siziň loginiňiz, adyňyz barada aýdamda. Soňra. Ady, ýagny ady haýsy, na şor, murskaýa odežda Ukraina, ýa aksessuar, obww Ukraina diýer-ä, şu ýeri siziň adyňyz bolýar. Ýagny şo taýda bir brendiň ady ýa ýene bir zat şol bolmaly däl, sebäbi birinji bilen seredende siziň akkaundyňyza girmäkä awatarkaňyz, loginiňiz, biram şu adyňyz görünýär. Intäk siziň akkaundyňyza girmäkä şonda siziň akkaundyňyzyň näme sahypaňyzyň näme baradadygy nä içinde näme edilýär näme maksat bilendigini şo taýda bellemeli esasy soňra düşündirişýän opsianiýasy opsianiýa nädip ýazylýar nädip düzmeli opsianiýa düzülende. Kim siz? Siziň kimligiňiz? Näme edýärsiňiz? Ýagny näme etýän işiňiz? Näme iş bilen meşgurlanýaňyz? Näme hili peýda getirip bilersiňiz siz halka ýa bir öz auditoriýaňyza? Soň bolsa teklipleňiz, soňam kontaktlaryňyz bolsa kontakt ile başga bir zat. Ýagny opsiýa Hökman düşnükgil bolmaly, ýagny nähili düşnükgil diýemde, hökman ikonkalar bilen bezilip ýazylmaly, yzly-yzyna ýa bir doly-doly, ol görnüşde birhili nähili aýdaýyn, köp köp zat wolokida bolýar diýýärdi-ä türkmenler, şonýalrak bolýar, aşaklaşana ikonkalar bilen bezilip ýazylmasa. Soňra aktiw silka ýany aktiw silka diýemde şul şu silka bolýa buňa taplink diýilýä instagram dilinde taplink barada eger gyzyklansaňyz men indiki wideolarda hokman bu hakda size aýdyp bererin ýani bu näme siziň gysgaça Siz web sahypaňyz ýaly Taplink ni siziň o taýda kontaktlaryňyzy ýazyp bilýäňiz, imo imoňyz barmy ýa watsapyňyz barmy, feýsbugyňyz barmy, ýa nämeler satýaňyz, nähili satýaňyz, dostawka etýäňizmi, edeňzokmy, şol barada ýörite içine girende okap biläýjek silka bolýar. Soňra awatarka, ýagny awatarka nähili bolmaly, awatarka Hökman açyk görnüşde, açyk, göze ýakymly bolmaly, bylamyjar bolmaly däl. Ýagny eşik satýaňyzmy, hökman eşigiň bir suraty ýa näme, obşeý, umumy bolmaly däl-de, hökman açylmaly, eger siz bir söwda etjek bolsaňyz. Soňra highlights highlights diýemde highlights üçin ha şular bolýar şu aşakdakylar. Bu zat näme? Aý. Bu ym siz barada siziň öň eden zatlaryňyz barada siziň otuzlygyňyz onuň siziň bir keýsiňiz diýip alaýynda şol baradaky ýokaryk storysa storysa goýýan zatlaryňyz ýigrimi dört sagadyň dowamynda ýitýärda soňra şol ýitenden soň hop şuňa girer ýaly şunda durar ýaly etmek üçin döredilen zat highlights ina bu birinji suratda ýok görnüşi soň iki üç sanak bolsada bir hili gelşiksiz ýagny telefonyna hökman minimum bäş sany bolmaly Bäş sany bolanda baş sahypada haýlaýtslar doly görünýär. Kompýuterde bolsa alty-ýedi sany hökman bolmaly. Şonda dolýar. Kompýuter birazjyk ekran uly bolanyndan soň. Soňra haýlaýtsda nämeler esasy bellemeli näme? Ýa birinji surat haýlaýtsyň ýok görnüşi, birinji akkaunt, soňky ikinji akkaunt bolsa haýlaýtsyň bar görnüşi. Ýagny üýtgeşme, nähili aýdaýyn, siz bir konkurs geçirýäňizmi, ýa bir näme, aksiýa etýäňizmi, ýagny ýene şonuň ýalyrak bir zat. Ine, bärde ýazypdyr-a, towarka, indi täze harytlar görkezýändir bu ýerde. Soňra müşderiniň pikiri, ýagny odzowy, hökman müşderiniň siziň harydyňyzy alanyndan soňky pikiri bolmaly. Te eger ýok bolsa içine girjek auditoriýaň birazjyk ynamy gaçýar hökman. Öň we soň, ýagny bu öň we soň diýenimiz do posle. Ýagny harydy almaka ýagdaýy, alandan soňky ýagdaýy, bahasy ýagny bahasynda her kim mutaýyk her hili baha ýazyp biler. Aşagynda arzanladyş o da belli belli wagtlarda arzanladyş bolýar. Şol arzanly çykyşlarda nähili baha üýtgeýär, şonsuny içine giren auditoriýa görüp bilme mümkinçiligi uly bolýar. Highlights nirden almaly? Highlights taýýar öz brendiňi ýasasaňam bolýar ili ýörite taýýar highlights-lar bar. Bulary Pinterest nokat komdan, Google-dan, Play Market-den alyp bolýar. Görüşiňiz ýaly her hili özüňize gerek. bolan özüňize degişli ikonkalary saýlap alyp görüp bilersiňiz. Onsoň Play Market-de ýörite birnäçe highlights ýasaýan programmalar bar. Bunda ýörite özüňiz üçinem ýa-da öz liçni brendiňiz üçinem ýasama mümkinçiligi hem bar. Edil bu Pinterest-de, Google-da onýalak ýok-da, hökman Şul balyň içinden saýlap almaly. Google Playdaky, Google Market, Play Marketdaky nemeler Play Marketdaky programmalar içinden ýörite özüň ýasap bolýan görnüşi hem bar. Soňra profiliň şapkasy, profiliň şapkasy şapka düzedilmedik ýagdaýynda şapka Bir nähili gaýdaýyn? Nazir şorda seredişiňiz ýaly şunda adynda adynda bir hili ýa-da web saýt bada bir ikonkalar bilen bezelmändir ýöne yzygiderlikde ýazylypdyr hiç hili bir şolar bilen ne kontakt baglaşar ýaly nomer ýok näme hakdalygy belli däl.

Şoň üçin hemmesi podrobny bolan ýagdaýynda siziň profil şapkaňyz owadan bolýar. Soňra Oformleniýe profil, ýagny öz lentaňyzyň oformleniýesi, ýagny siz bir hyzmat etýän bolsaňyz onda ýörite bir firmnny şapkadam edip bilersiňiz, bolmasa firmnny şapka, firmnny baner diýenim, şapka diýenim nähili bolýar? Ýörite firmn stilda siziň içine ýöne hat ýazaýmaly ýa surat goýaýmaly görnüşde bolýar. Siziň taýýar şablonyňyz bolýar. Soňra ikisiniň oformleniýalar nämede tapawut etýär? Ýagny oformleniýa käbir öz Halkymyzdaky, Türkmenistandaky Instagram akkauntlaryny satýanlaryň içinde-de men gabat gelýän-de, göni suratyň ýüzüne öz telefonlaryna göni ýüzüne ýazýarlar. Ýa surat kaçestwny wariantda düşürilmedik, ýa. Birhili solukda ana şu ýerde ana iki sanyk suratyň ikisini has aýratyn görnüşde görkezýär ýa-da ýüzüne bahasy ýazyk ýa ýene şon ýaly bir şekilde. Bärde ikinji suratda näme maşyn halylarynyň ýa maşyna ýazylýan zat kowriklarynyň model näme markasy bar. I özi ba ol bir hili gözüňe ýakymly, ýarki gelýärda. Soňra sahypa şon ýalak ýagdaýda sahypaň netijesi nähili bolýar? Ýagny meselem siziň iki görnüşde bir nemäňiz bar, akkaundyňyz bar. Biri şu görnüşde, biri bolsa bu görnüşde. Siz reklama etýäňiz özüňiz. Ýagny. blogerlere ýa-da targetirowandy reklama görnüşde ýa bir näçe köpräk podpişikli akkauntlara reklama etdirýäňiz. Şu ýerde alamda, häzir men targetirowandy reklamadan alamda, meselem, siz reklama müň manat pul berýäňiz, görüji sany, müň manat pul beren ýagdaýyňyzda reklama, görüji sany kyrk bäş müň görýär siziň bir akka nemäňizi nähili. Reklamamlar reklamaňyzy soňra klik san ýagny klik san diýenim nähili klik san kiçijek knopka bolýar ynam meselem targetirimli reklamada podrobnaýa ýa direkte geçiň ýa profile geçiň diýip knopka bolýar şoňa basanlaryň sany ýagny iň soňuna statiskada berýärde meselem aýdaly klik sanam dokuz ýüz sany zakaz ýagny zaýawkasy ýigrimi bäş sany. Şonda zaýawka beren adamlaň içinde alany bolsa sekiz sany. Ýagny munda kalkulýasiýasyny çykaramyzda, meselem, her zatdan ýetmiş manat peýdaň bolan ýagdaýynda reklamany, meselem, näl aýdaýyn, sekiz sany, sekiz sany karyt satylan bolsa, jemem müň manat reklama çykdaýjy çykararlar. çykarylan bolsa, sekiz sanyny ýetmişe köpeltýäň, on bäş ýüz altmyş manat bolýar. Bäş ýüz altmyş manat seň reklamaňy ýapýar. Galan dört ýüz kyrk manady bolsa seň zyýanyň bolýar. Reklama şul çep suratdaky reklama çep suratdaky neme boýunça, näme profil boýunça siziň satuwyňyz az bolýar. Sebäbi klient gelen Neme siz klient, müşderi, siziň sahypaňyza girende hökman sahypaňyzyň üns berýän suratlaryna, opisaniýasyna, suratyň aşagyndaky düşündirilişine hökman üns berýär. Soňra garşy tarapdaky garşy tarapdakyň netijesine seredeliň. Bu-da edil ýaňky ýaly reklama müň manat pul berýär. Görüji sany edil oňki ýaly kyrk bäş müň görüjisi bar, klik sanam dokuz ýüz sany, ýöne zakazy kyrk sany. Kyrk sany zakazy bar, satuwy bolan ýigrimi iki sany. Ýigrimi iki sany hakyky puly aýyň aýagyna ýa hepdäň aýagyna, bilemok özüňiz nähili raşod etseňiz, eline gelýär. Her zatdan peýdasy Bunkam edil şoňky ýaly, bu gapdalyňky ýaly ýetmiş manat. Ýigrimi iki sanyny satan bolsa, ýigrimi iki sanyny ýetmişe köpeltýäň welin, bir müň bäş ýüz kyrk manat bolýar. Şonda müň manat peýdasyna bir ýapýar, reklama çykaran peýdasyny, bäş ýüz kyrk manadynam özüne arassa peýda edip alyp galýar. Soňra Instagram bize näme üçin ýok diýýär. Instagramda näme üçin size gelýän müşderi çalt çykýar nemäňizden, saýdyňyzdan, Instagram sahypaňyzdan. Ýagny ýokary baha bahaň bahaň ýokary bolmagy özüňiz ilki alýaňyz. Siz Siziň etjek bolýan meselem prýektiňizi instagramda öň näçe sany adam edipdir? Seretýäňiz, şolardan siziň hökman üýtgeşik bolmaly. Ýa şolar bilen bahaňyzy deňeşdirip görýäňiz, olarda baha nähili, sizde baha nähili? Soňra dükanyňa ynamy satýan adamyň ýa-da reklama etýän adamyň ýa-da bir sahypasy bolan adamyň özüniň ynamynyň ýoklugy. Esasy bir hazir öz satýan zadyňa ynanmasaň ýa bir etýän işiňe ynanmasaň onda il nädip saňa ynansyn ýa gelýän müşderi size nädip ynansyn. Soňra şahsy marka ýok ýagny şahsy marka diýenim liçnyý brendiň ýok hökman ýagny nähili aýdaýyn liçnyý brend bir öz seň öz ýüzüň Islendik wagt seni tanatýan bir zadyň bilen hökman seni tanamaly. Seni göresi gelýän ýa bir senden haryt satyny satyn alasy gelýän adam seň bir zadyňy lýuboý wagt görende şol seni tanamaly. Ýa-ha gowy logotipiň bolmaly ýa-da adyň bolmaly ýagny liçnyý brendiň bolmaly. Onuň saýt bolmazlygy, ýagny saýt näme üçin? Saýt saýt köp kişide edil biziň ýurdumyzda saýt häzir köp kişide ýok. Şonuň üçin saýt ýa-da hökman taplink bolmaly. Müşderiniň pikiriniň bolmazlygy, bula meňem bir minus bolupdyr ýa-da ýagny Waspy, müşderiň waspy ýok bolsa, sahypaň içinde eýýäm gelen adamam bu sahypadan hiç zat alynmandyr diýip, şolar ýalyrak pikir etýär. Ýa-da müşderä öňünden ýüz prosent töletmek. Sebäbi intäk haryt satyn almanka müşderi gorkýar öňünden ýüz prosentini tölemäge. Sebäbi oňa agyr gelýär. Şonuň üçin internet söwdada bul ýüz prosent öňünden tölemek intäk biziň ýurdumyzda biraz iň iriräk. Soňra deňleme mümkinçiligi ýok, ýagny wazwrat ýok. Wazwradyň bolmagam bolameýän bir minus, bolmazlygam minus bolup gitýär. Sebäbi häzir bir eşik satyn alsaň, o-da saňa razmeriň däl bolsa ýa seň isleýän zadyň däl bolsa, Sen şony yzyna alyp ýa kliendiň, müşderiniň isleýän zadyny beribilmeseň, şol ýüzden, şol tarapdan hem siziň akkaundyňyza zakaz etme nemesi birazçyk peselýär ýa-da islendik reňkiniň bolmazlygy, meselem, näme, müşderiň esas isleýän islendik zady bolmaly siziň akkaundyňyzyň içinde gysgaça. Soňra hökman Instagram sahypaňyzyň kontenti gowy bolmaly. Kontent bolmasa, onda siz içinde auditoriýa saklap bilmeýäňiz. Kontentler hem öz nemesinde üç görnüşe bölünýär, ýagny maglumat, ýagny usluga, nähili aýdaýyn, informasiýalar satýan, informasiýalar berýän, paýlaýan. paýlaýan instagram sahypa bolup bilýär, kontent bolup bilýär, satuw kontendi bolup bilýär, ýagny islendik bir zat satýaň ýa-da blogerskiý bloger sahypa bolup bilýär. Bu bolsa tutuş instagramyň statiskasyny alaňda informasiýalary paýlaýan otuz bäş prosendi Kyrk prosenti satuw etýär instagramda ýigrimi bäş prosenti bolsa blogerski sahypa bolup durýar soňra satuw edeňde näme esasy teklip beriljek zatlar teklibiň we herekete çagyrmagyň bolmaly ýagny önümi görkezmeli arzanladyş içinde arzanladyşlar etmeli, bir üýtgeşmelik etmeli, ýagny üýtgeşmelik diýemizde nähili bir belliräk adamlara siz reklama etdirip bilersiňiz ýa-da sizden satyn alýan adamlaryň pikiri bolmaly, içinde otsuplary bolmaly, gündelik näçe satýanyňyz, onyňyzy bolmaly, sahypaňyzyň içini özüňiz gyzyklandyrmaly ýa-da blogerler bilen Suratlar bolmaly, blogerler, aýdymçylary belliräk tanalýan adamlar ili öň öň ýa öň soň da ýagny do posle satyn almaka nähili alandan soň nähili harydyňyzy meselem na şu ýerde bap Nähilek aýdaýyn, hökman opisiant suratyň aşagyndaky opisianiýasy doly görnüşde bolmaly. Doly ýazylmaly näme etjek bolýaňyz, nähili etjek bolýaňyz. Birinji çekidi çekiji tekstler bilen ýazmaly. Soňra tehniçeski tarapyny aşakda görkezmeli. Ýöne nähili ne tehniki tarapyny ýa razmerini zadyny aşakda görkezmeli. Ýöne ilkinji Siziň islendik bir haryt islendik bir haryt müşderiň belli bir problemasyny çözmeli-la, çözýär. Islendik bir haryt. Ana şol nämä gerek? Ilki öz harydyňyzyň nämeler peýda getirip bilýänini hökman bir özüňiz bir spisok edip ýazýaňyz, soňra bolsa her bir postuňyzda şol peýda getirýän zatlaryň birini ýazyp, birinji baş söz başy ýazýaňyz, soňra bolsa tehniçeski karakteriskasyny ýazýaňyz, aşagyndan bahasy bolsa bahasy, ýok bahasy däl kontaktlaryňyzy goýýaňyz. Bul slaýdda-da edil şonuň ýaly, ynha tehniki birinji Näme barylygy zady gitýä soňra tehnik tarapy gitýä i görnüşleri gitýä. Blogerski sahypa ýany tomaşaçylar sahypanyň tomaşaçylar belli bir adamyň sahypasyny yzarlamagy onuň goýýan zatlaryny halamagy gyzyklanmagy şoň höweslenip. Bir görmegi, ýagny gyzykly kontentiň kömegi bilen yzarlaýjynyň sanyny köpeltýär. Ýa onnoň bular esasy häzir ýurdumyzda nähili kimler bar, Aýym Papina bar, ýa bir Tama bagşylar bar, içinde gyzykly gyzykly kontentlary goýýar. Ýagny konkurslar gurnap biler içinde, ýa ýumuşly oýunlar oýnap biler, sorag-jogaba barşyp biler, gutlaglar ýazyp. biler ýa bir içine degişme wideolaryny paýlaşyp biler ýa-da biriniň bir aýdan sözi bolup biler ýagny blogerski sahypaň içinde. Meselem bärde ýagny näme. Bloger sahypasynda meselem munna bir zadyň bir nemesi nähili ediliş ugry ýenesi konkurslar meselem. Gysgaça şular ýalyrak bloger sahypasy, indikisi bolsa maglumat kontendi, ýagny maglumat kontendi indi informasiýalary paýlaýan bir kontent bolýar, ýagny harytlar hakynda ýa bir hyzmat barada, hyzmatyň umumy düşündirilişi barada ýa-da ýygydan berilýän soraglar bolýar, berilip çalşylyp berilýän ýa-da nähili aýdaýyn. Umuman, ýygydan berilýän soraglara jogap bolup biler. Bilermenleriň pikiri, ýagny bilermenleriň pikiri eýýäm bu nähili-ä aýtsak bolýar, belli bir adamyň aýdan zatlary bolýar, belläp geçen zatlary bolýar. Önüm hakdaky laýfhaklar, aňsat ýoly, aňsat edilişi, towarlary nädip saýlamalydygy barada kontent bolup biler ýa bir sahna arkasy pudaklardaky habarlar, önümi deňeşdirmek bolup biler, gizlin fişkalar, ýagny bilinmeýän fişkalar, fişka diýmek näme diýmek, bilinmeýän zatny köp adamyň ony bilinmeýänlidigim ýagny hiç kimiň bilmezligi-ä mümkin däl, tak ýöne bilýärler-de ýöne köpçülige görkezmek şony. Partnýorlaryňyzyň teklipleri, ýagny gatnaşýan adamlaryňyz, ýene şoň ýalyrak. A, ynha, meselem, şu ýerde bar. Özüňiz okap görüp bilersiňiz. Belli bir zadyň aňsat usuly, informasiýalary paýlamaly-la, karoçe. Harytlary harytlary ýa bir instagram sahypany ýöretmek üçin hokman bir fotoshop bilmeli ýa ýene zadyňyz ýok ýörite telefon programmalary bilen hem edip bilersiňiz şurada birnäçe telefon programmalarynyň etýän işleri nähilek edip bolýar özüňiz alyň skaçat ediň onsoň haýsyny halasaňyz Haýsyny halasaňyz teswirleň aşagynda ýazyň, belläň. Eger şuny ýalyk wideolary düşürmegimi isleseňiz hökman komentarýada belläň. Men size ýene indiki sanda biznes akaunt nädip etmeli, targetirowany reklama nähilek etmeli şular barada gürrüň bereýin. Diňläniňiz üçin köp sag boluň. Laýk goýmagy, kanalymyza agza bolmagy unutmaň.